Aban papa aba, aban papa aba. Ɛnɛ, Nana Gyantoa wɔ Nhyira FM sɛdeɛ wɔsi fa bɔ John Mahama aba so no, ɛnyɛ easy koraa. Wɔsɛ John Mahama ɛkɔtena fie eight years no, ɛsan baeɛ no, waba in a good form ama sɛ sɛ Ghana anya no so mfasoɔ. Finance Minister ɛna budget no a ɔkɔ read wɔ parliament no, ɛna Gyantoa abɛbɔ n'aba so. Wɔreti no, na rating no ɛwɔ video no mu. Ka mu chukuu na ɛhwɛ video nyinaa ma no nsi. Akokoaa nso de kakra nso pii so. Hi Pampa So Media, Kliki subscribe button ma me sesie a wura bɛn notification icon na turn it on. Anɔpa mede kɔ piem wɔ Nhyira FM aso ɔyɛ. Nana Gyanto ana bɔ John Mahama aba so sɛ wɔatwa COVID-19 levy mu saa nso na dollar wɔama no stable. Budget no mu hwam menye nsɛm ne nka Nana Gyanto a video no hwɛ nyinaa ma no nsi. Meba a mede akokoaa nsɛm a wɔde to dwa no nso bɛbrɛ wo. certain president a wasua adeɛ right mehu John Mahama foforɔ bi mm -hmm. na n'ano mekan wakyerɛ sɛ wasua adeɛ yeah.
nti ɛtɔ da bi a ɛwɔ sɛ yɛto tia aban a n'asoɔdene mm -hmm. na ɔkɔsua adeɛ
Right. Ɛfiri sɛ nka yɛmaa John Mahama toaa so 2016 a, mhm. anka yɛnnya saa mfasoɔ wei. Right. Ɛkyɛ ma meka wotie ne yɛdeɛ. Mm. Anka yɛto maa John Mahama 2016 ma ne toaa so a, mhm. anka yɛnnya mfasoɔ ɛnɛ Ghana yɛnya yi. Nti Nyankopɔn ma no kɔ nwura mu kɔhwee nwura kakra dane Nebuchadnezzar kakra ɛbaaeɛ no wilderness no ɔbaaeɛ no wasua adeɛ mhm. nti nneɛma bi a wɔyɛ biara yɛ deɛ from experience ɛkyerɛ sɛ ɔkɔwe nwura no ɔwe nwura a ɛmaa n'adwene mu daa hɔ Okay ɛsɛ Ghana foɔ toro ne twere wiram ae kɔkɔ we kakra.
Nti wo kwe bi akɔ a wei yɛ krɔkrɔ dɔ so wei yɛ hwan ahwan akyi aduan aboa wei yɛ deɛn deɛn saa nwura nwura mu nneɛma no. Wotumi duru baabi kura akɔ ayom na ɔyam hyehye wo ɛboa no gye wee na ɔyam hyehye wo. Borɔfrɛ koraa wobɛtumi anom no kakra dudu ne n'asefoɔ no nti ɔkɔ no nom dudu no ɛna ɛmaa the old John Mahama no ɔfiri mhm. mu huu sɛ mayɛ abɔdeɛ foforɔ right. na ɛnora mm -hmm. obi a ɔtie bi a ɔka nokorɛ no ɛnim sɛ john mahama ayɛ adeɛ yeah.
opa bɛtumi aka deɛ ɔbɛka biara john mahama wayɛ adeɛ yeah. yɛyɛ mu bi na yɛbusa sɛ ɔba a ɔbɛyɛ dɛn mm -hmm. ne ebusa sɛ economy because me nim sɛ John Mahama ɛba adansie ne ɛkwan a ɔyɛ adeɛ nti ɔno no yɛ anam ndawto no mhm. sɛ John Mahama ka sɛ mɛyɛ kwan mɛyɛ wei a me ne ne nya kyiniɛ te sɛ big push yi efiri sɛ onimyɛ mm. nanso na ɛba economy a 2016 wanyɛ adeɛ ne nti no na yɛyɛ mu bi esusu sɛ wanhwɛ yɛ economy no ɛbɛyɛ den mhm. nanso. Wama yɛn mu biara ani awu. Na dwumadi a wɔadi bosome dubaako yi mu yi akyerɛ sɛ wɔasua adeɛ. Ɛnora budget no, sɛ wontee hwee koraa no a, deɛ ɛteɛ ne sɛ ɛduru mmerɛ bi na NPP aban a Kenoforeata ka ho tumi kyerɛ sɛ yɛde sika bi rekɔ amanɔne akɔkra nneɛma aba a kyerɛ sɛ wɔn calculate yɛ no bɛyɛ eighty three million dollars no yɛkeka bɔ mu no sɛ kakraa bi na na ɛwɔ nkrataa mu sɛ sika no sɛ wɔn de kɔ a wɔn de kra nneɛma ba. Mm-hmm. Abusa tie ni yie me se me se ɛka bi mhm. yɛwɔ kurom ha ne ɛka sɛ wowɔ hɔ a aban tumi de sika bi kɔ sɛ ɛyɛ import nti yɛkɔ a ne yɛde akɔkra nneɛma bi aba ɔman no mu ne yɛde abɛyɛ ɔman no adwuma Atufoɔ sen ɛyɛ nhwehwɛmu no, saa sika dodoɔ no a 83 million dollars no a na ɛwɔ nkrataa mu sɛ o oh, eh, aban no de kɔkra nneɛma import cover bi mmra no mm -hmm. saa dodoɔ no ara no na ɛnyɛ nokorɛ hmm. nti ma memfa mmra fam ne aka kyerɛ sɛ o oh, ɔyɛ oh, yi wode 10000 yɛ dɛn ɔsɛ o mede 10000 kɔtɔɔ nneɛma Yɛkɔhwehwɛɛ mu a, ten thousand no a, sɛ two thousand pɛ na ade tɔɔeɛ. Eight thousand no, ɛni hɔ. Hmm. Mese korɔno a nkurɔfoɔ wei a wɔtwaa mu abɔ no, ahwisɛm a wɔbɛhwie a ɔman Ghana no, hmm. sɛ yɛyɛ ne yɛyiyi mu a, woanhwɛ yi a, Amanyɔfoɔ. Ɛno nti na n'ano Auditor General kaa yɛkaa sɛ Auditor General Domelevu ɔkaa asɛm bi sɛ sɛ Harry John Mahama nim what is at stake because the way a npp aban no mu mpanyimfoɔ no ɛnyɛ wɔn nyinaa ɛnna yɛ kakra bi o mm. hmm. a wɔn abɔ ɔman no korɔn no paa na woyɛ calculation sɛ ɛnfa no a. Mm-hmm. sɛ wɔanyɛ biribi amfa ho a wɔanhwɛ yi a ɔman no ɛbɛbɔ based of mmeranteɛ yi a na wɔpɛ hwɛ adwuma a ama nipa bi awu nano ɔsɛe si bi mm. yɛka sɛ nkotua 800 yɛde 800 million surety mm-hmm. ɛna ato no so ɔno nso sɛ mi sɛ onyaa bail. ɔda so da mu wɔn avare koraa ba six hundred and twenty something million. sɛ gift ɔrare na etumi atua ten no. ɛɛ ɔntua ten no yɛnya wɔ bi a ɔwɔ agyapadeɛ for that ahanyɛ sɛ ɔtua ɛsurity ni yɛ sɛ mewɔ agyapadeɛ bi ti sɛ sɛ yi. a wo provided the ten million surety a wokyerɛ sɛ sɛ yi but eight hundred million ghana cedis ne deɛ obiara soro hmm. nti ɔsɛn si yɛ dɛm. For almost twenty days wɔda so dɛm because obiara ntumi nfaa ne kɔn bɛwɔɔ hɔ na m'ani agye nso sɛ ɔdam. Hmm. Obiara a wadi sika biara no ma sɛ surety no nyɛ kakraka na ɔndam. Hmm. Yɛfiri hɔ a anigye sɛm baako a yɛwura John Mahama asa ayɛ a ɛwɔ sɛ yɛbɔ mpaeɛ ɛnɛ Friday yɛmmɔ mpaeɛ ma John Mahama ne sɛ ɔyɛɛ n'adwene sɛ afei deɛ so nneɛma a yɛaka yɛaka wɔn sɛ maka kyerɛ sɛ yɛka saa nneɛma wei a ɛna wɔatie yɛse yɛma senior high schools ne junior high school nnuane no farmers no deɛ yɛyɛ no wɔ ha no yɛntɔ ne yɛmfa mfidi wɔ mu mhm. that alone koraa ɛbɛma kuayɛ ayɛ akɔnɔ
ɛfiri sɛ wodeɛ ntoo sa john mahama aban bɛtɔ na ɔde akɔ akɔ fidi nkwadaa no sɛ woyɛ ɛmo local rice a local rice no ɛmu wɔ ahoɔden ɛɛdɛ koraa kyɛn aborɔfo deɛ no maame nka no wɔ ha local rice no ahoɔden wɔ mu bebree because local rice no fibre wɔ mu obi sɛ ɛmo wɔ mu ɛna yɛnyɛ afidie a ɛtumi pɔ ɛma ɛmo no yɛ kama Enti deɛ John Mahama aban reka akyerɛ yɛn no nyinaa ne sɛ, wo a wodua ɛmo no, ma w'ani ngye. Wo a wodua aburo, ntoos, nyaadoa ne na, ma w'ani ngye. Borɔdeɛ, ma w'ani ngye, ɛfiri sɛ wɔayɛ nhyehyeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a saa nneɛma no, aban bɛtɔ afiri mo mo hɔ. Aban no nso de mfidie reba ama Agric no, emu abue. Sei na ne yɛreka. ɛfiri sɛ ɛni kwan sɛ yɛka sɛ yɛwɔ bere porɔ ɔman ghana yɛwɔ baabi a yɛfrɛ no bere porɔ wone bere porɔ mhm. aduane ne bere no aporɔ hmm. tɔda bi koraa no a na ɔmu nya atɔfoɔ yɛwura john mahama se ɛfiri na ɛkɔ senior high school foɔ no saa deɛ yɛɛyɛ obi kɔ afuo mu a wɔse menya tɔfoɔ no mhm. aban sɛ mebɛtɔ na mede akɔ akɔ akɔgu baabi na mede afidi nkora no nti woyɛ kuani a wo ho bɛtɔ wo wei ne ɛkasa aban papa no o mhm. for over ten months nie yɛtumi ama no gye dɔla aban wei ama no gye dɔla wokɔtie mpp foɔ a mpp foɔ sɛ wɔde sika na atwa agum na sika na na atwa agum a wo nso twa bi gu ɛ mhm. Ah na dollar no yɛ deɛ ɛyɛ dea ah yɛnya dollar no ntɔ wagye dollar no abɔ so wo time wagye dollar no abɔ so ama dollar yɛnya bi ntɔ mhm. na dollar ne nam 15 ne 16 aban bi aba watumi anya dollar so mfasoɔ gold board sika aba ne wɔpɔmpe sika no agum sɛdeɛ ɛbɛyɛ abɛnya dollar na dollar no ahoɔden no akɔ fam sɛdeɛ ɛbɛyɛ dwadini no kɔ akɔkra nneɛma a ne ho bɛtɔ no no wɔsɛ wonte aseɛ Hmm. Me, I don't get it. Me, I say MPP analysis ni bi wa wuti a wubusa sɛ ɛno ne ɛka na nkɔfoɔ nim sɛ bi a yɛ de bi a yɛka bi ama NDC no. Hmm. Does it make sense? Woyɛ ɛgya, ɛkɔm de wɔn ma, sika nso gu hɔ. Woyi saa sika no a ɛbɛboa yɛn. Mm-hmm. Wosi mi nyi. Metu susu. Ɛkɔm nso de wo ma no. Osi metu susu. Na time a bɛtu susu na awie na ɔma awu a. What are you going to do? Yeah.
The businessmen were suffering. Ɔma na ɔmo kɔ yi nneɛma. Wonyɛ businessman a wonte deɛ ɛka no ase. NPP business man ɔmo adwuma bɔɔ yɛ because of the dollar ne mismanagement. Mm-hmm. Nyamea yɛ adum na aban bi aba na ɔsɛ mi wɔ sika wei a dollar no na mo pɛ mɛgye bi egu ma ma mo na mo akɔ akɔ akɔ akɔ yi bi na mo de ayɛ adwuma dollar na ne yɛ fifteen sɛ sɛ ɛwɔ ten ɛyɛ eleven ose ɛnyɛ na wɔde biribi egu mu ɔnyɛ hwee na saa nyansa na ɔbɛka sɛ yɛnfa biribi ngu mu no. Nyansa no a yɛka sɛ yɛmfa sɛ eight billion dollars na woka ne yɛde agu mu a ɛnyɛ mfaso a ɛde brɛ yɛn nyinaa mhm. I mean I don't get it John Mahama nyame nhyira wo deɛ ɛtɔ soɔ ɛyɛ sɛ atofoɔ sen ɛmi ehu sɛ yɛwɔ nimdeɛ ɛna ɛwɔ adesua wobɛtumi asua adeɛ ba na wonya nimdeɛ nti bible no ɔtaa kyekyɛ mu biribi a yɛfrɛ no wisdom nti in israel no wɔn wɔ saa nneɛma mmiɛnsa wisdom knowledge and understanding mm -hmm. in hebrew wisdom yɛ hokma yɛwɔ binar ɛna dat saa nneɛma mmiɛnsa wei mhm. ɛna atofoɔ se mmiɛhu sɛ onim fie nyansa ɛnim book mu nyansa ɛwɔ nimdeɛ ɛsaa wɔ nhunumu ɛwɔ deɛ na ɔyɛ mu nti wankenkan bible ankɔtu bible wankɔpirikyi wɔ hɔ Second, Ofori Atta quote Bible no. Wanhyɛ fitaa biara wɔ hɔ. Nso nsɛm a wɔkae no nyinaa ɛyɛ factual. Mm. Ɛyɛ factual. Atofoɔ sɛn, meda ase. Naano bɛtena me ha ma me ne wodi nkɔmmɔ. Deɛ wo kaeɛ no wayɛ. The other thing na mpɛ sɛ meka ho asɛm mm. ɛyɛ naano na me ne wo ka haptel ho asɛm ɛwɔ ha right. sɛ wote deɛ aban no kaeɛ sɛ ecg mm-hmm. ɔmu sika gyegyeɛ no ɛkɔ soro
right from 900 million ghana cedis no ɛhwiri kɔ 1.7 billion i think 1.7 1.9 hmm, billion mm, ghana cedis 1.7 billion
na no meka kyerɛ sɛ the monthly target no mm-hmm. ɛyɛ mm -hmm. 2 billion ghana cedis right but biribi asi ama aban no yi cg ɛne sika no akɔ so sika gyegyeɛ no akɔ soro ama sesei sika ne ba a saa cas four no a obiara yɛayɛ ne sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sika no tom a ipp sɛ yɛ independent power producers no first na ɔmo na ɔmo ka sɛ aban ntua me nka na mm, mɛtum no sɛ sɛ obiara nya no deɛ kakra nkakra nti ɛso a wowo deɛ wɔ mu a na woanya wo deɛ kakra
ɛno nti na ama dum sɔ nsɛm no ɛso ɛte no So deɛ na meka no wɔ ha ne sɛ mhm. ɛyɛ incompetent nti wohia aban bi a ɔbɛyɛ serious sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ECG bɛyɛ serious agyegye sika no woahu deɛ asie mhm. asɛm no a na meka no ne sɛ you don't necessarily need haptel what you need is sɛ wobɛdi nhyehyɛeɛ papa bi bɛto hɔ na woyɛ saa nhyehyɛeɛ no a woagye sika ama ɔman ghana because yɛwɔ obi wɔ hɔ a na ɔte hɔ a na wayɛ n'adwene sɛ sika wɔn gyegye wɔ ecg hɔ aban ne show leadership no a haptel no ɔsan review contract ne ma ne baa fam no a aban ɛmaa n'ani bereyɛ no. Te sɛ ECG foɔ tumi gye sika a first no na ɛyɛ nine hundred million Ghana cedis no, sesei within just ten months, eleven months no yɛtumi agyegye over one point seven billion Ghana cedis. So um, this points to the fact sɛ most of the contract a yɛsan no ɔhaw wom including our oil nɔɔma bebree ɔhaw wom but um, I think the point we were making was that the idea wasn't wrong. the idea of bringing in that thing wasn't wrong but contract no the way esi yɛ no no na ɛ benefit the other ebi a company na ɔba no ne ade no and which the the country has to take a relook at and that is exactly what you were saying sɛ ato force na ayɛ a review of the contract between Haptel anyway no and so um, I believe sɛ we should channel this one to other contracts na. yɛbɛyɛ ne nyinaa whether sɛ oil any sector that will go about no yɛnhwɛ sɛ contract a yɛbɛyɛ no bɛyɛ prudent na ɛde mfasoɔ sei abrɛ yɛn. Me deɛ deɛ meka no ne sɛ I don't have a problem sɛ aban bɛyɛ n'adwene sɛ ankorankorɛ nso ɛnyɛ bi di a ɛyɛ menni saa problem no deɛ a na mewɔ problem no ne sɛ sɛ aban no bɛtumi ayɛ a. Yeah. ankorankora asɛm no ɛmba mu
mpatwɛ wotie because sika no wosi obi ntumi ngyegye ne yie deɛ a yɛn nhyehyɛeɛ to wɔ na nipa no ngyegye ne yie ma wo
obi wie sika no si ano kwan sɛdeɛ ɛbɛyɛ nipa korɔ no nwie sika ɛfiri sɛ sɛ haptel deɛ koraa yɛ yɛmfa sɛ 2 percent mpo a mm. saa sika no you just need a competent person to fill in the haptel ɛyɛ eh, no right but what you say mm-hmm. you just need somebody to say say ah yɛnwini gu nti ne yɛkɔfa company bi bae mm-hmm. nti saa company no nso yɛgyegye sika no nyinaa wie a ne percent anaa ne commission no saa sika no nti yɛntumi ntua obi ka ma ne nsi ano

Enti wo paa kyerɛ sɛ yɛntumi ntua obi ka bosome mhm. twenty thousand na ɔnyɛ saa adwuma no a haptel yɛ no by making sure sɛ sika no agye no pɛpɛɛpɛ right akwasena mebisa no wonyi ma no wo se
tie me ha kyɛ sɛ adeɛ nti a mentumi mentumi nte wase ɛwɔ sɛ yɛmpɛ wo bi ne sɛ mhm.

technology wasn't wrong ɛno na me me ka sɛ sɛ wode nipa ɛbɛ replace saa technology na saa nipa no bɛdi sika no it will still go back to the same problem. a simple thing mm-hmm. national service foɔ ne baeɛ no ɔmu bɛhu sɛ national service foɔ technology na ɔmu use baako no ɛna ɔmu de wie adeɛ meboa ɔmu de wie adeɛ ɔmu de wie adeɛ yeah saa na yɛsusu no national service no ɔmo ka deɛ saa app no a ɔmo use no mm. nti national service ɔmo ba ɔmo use app foforɔ bi mm-hmm. ɛyɛ national service foɔ deɛ o mm-hmm. ɔmo de app foforɔ aba a ɛyɛ national service foɔ ɛna ɛcoordinate mm-hmm. nti ɛyɛ saa ɛno working effectively it working effectively and that's what i'm saying sɛ which is for the aban and not ankorankorɛ.
Which is for the aban ɛnyɛ ankontrɛ. Aban ɛyɛ national service foɔ app na na wɔn use no ɛno na ne ɛsɛ ɛbɔ korɔn no ɛna aban akɔ akɔ yɛ a different app a ɛno na wɔn de yɛ national service a ɔno no yɛ monitor a wontumi ndi sika nti my argument is that me me yɛ aban a haptel machine no. Mɛtumi ama me IT foɔ ayɛ saa machine no bi ama me. Saa machine no. It's either dɛ meetɔ afiri Haptel hɔ foɔ sɛ Haptel ei saa mo machine no a mode gye me me sika ma me no fa ma me. Anaasɛ mɛma nkurɔfoɔ ayɛ aban deɛ ama me. Na mapɛ nkurɔfoɔ a wɔn nim de na wɔn nyɛ korɔnfoɔ na wɔn amɔnita na agyegye saa sika no a Hartel agye a ɔno te na ebia ne one percent no na saa sika seventeen million Ghana cedis no asan aba abɛka ECG ho hmm. na saa sika no yɛyi bi de atua nkorɔfoɔ ka yie. So nana the challenge is not the technology now but the contract. The sika na ɛkɔ because sɛ mi tie wa. A two foot.
two folds but i think sɛ Contract is baabi a number one. yɛ lusu sika no is about the contract but you agree sɛ even aban ɛtɔɔ software no Uh-huh. ɛtɔɔ yɛ firi ankorankora yi bi a wayɛ software ne nsam Yeah. na ɔno adi gye dwuma no Uh-huh. ɛbɛnɛfete yɛn which yɛn lusu Yeah.
now through the contract ɛna ɛkyerɛ sɛ aban no atɔ anaa ɔntɔ especially with haptel. meka nasena fi so menka eh, haptel haptel no ntɔ yi o. sɛ haptel deɛ na ɛde aduru hɔ ɛne ɛde yɛ example.
haptel deɛ no ɔntɔ yi o wa review nti haptel no ɛboa yi si gyigyi si ka no. ɛna ɔsɛ nkeɛ ntɔ. haptel nso wɔ ne commission and i'm saying sɛ saa commission no still na yɛbɛtumi anya aban deɛ a yɛbɛtumi atua nkurɔfoɔ ka na aban app no ayɛ adwuma a haptel yɛ no na saa sika no anka haptel bɛnya no Ɛba aban hɔ na ECG de abi wɔn adwuma mu.
Right.
O nti deɛ mɛka na se. Yeah, you have a point there. So sɛ yɛbɛtɔ na ayɛ deɛ. Multimedia ɛwɔ afidie. Saa afidie no ɛha adwene. Nti in the interim wɔn akɔ akɔfa akoko afidie a ɔno na ɔde gye sika no. Bɛhu sɛ akoko agye saa sika no nyinaa wie na ebi ɛyɛ one billion a month a akokoa ɛwɔ one percent bi a ɔgye which is ebi a ten thousand. ɛna matena ase sɛ na sɛ ten thousand yi yɛn kasa betumi ayɛ yɛ afidie na saa afidie no agyegye saa sika no ama yɛn na akokoa adeɛ no ade bi ɔgye ten thousand no sɛbi mɛtumi ayi two thousand ɛde ama obi atua obi ka na saa deɛ aka no mede aba abɛhyɛ afidie ɛyɛ kan sɛ adwuma nim abie ano what is the big deal in this because obi nya sɛbi seventeen million Ghana cedis a Aban bɛtumi ayɛ nhyehyɛeɛ a saa seventeen million guy bɛkɔ ECG hɔ a ɛbɛyɛ aban afidie for me in general mɛma ato eight over ten wayɛ adeɛ deɛ ɔkaeɛ no nyinaa no ɛyɛ based on data right. yes of course ɛnyɛ nyina na ɔbɛnya no right mm. mahu sɛ nkurɔfoɔ bi de beba ne nasefoɔ yeah. yeah. but whatever it is I think sɛ yɛn nyinaa ngye ntum sɛ yeah, he's done well. aban wei ɛyɛ John Mahama aban part two no mm. ɛyɛ kyɛn n'ano. Yeah. Nti gyantoa ano si yɛ no ana ne co-host akokoa nso de kakra ɛso so bɔ John Mahama aba so sɛ nneɛma bebree ɛtɔ dwa wɔ budget no mɛnora ɛkyɛ sɛ Ghana ɛbɛfa no ntoma pa afira nti yɛnkɔ tie akokoa nsɛm kakra bi a ɔde to dwa yɛba ɛsɛ bɛtoa so biem akokoa nsɛm a ɔkaeɛ ɛnie. Ɛɛ, wote nea ɛkɔɔ soɔ wɔ mmarahyɛbadwafie. Fotosanfoɔ Dɔkta Keisel Ato Forson kɔgyinaa simpie so na ɔde ɔman yi akɔnhoma sika, ɛkwan a yɛbɛfa so abɔ yɛn ho bra afe mpenu ne aduonu nsia too dwa. Nnoɔma pii no ara na apue mu. Menim sɛ woate deɛ ɛfa nwomasua ho deɛ Nea ɛfa ɔman yi sikasɛm ntotoeɛ ne other sectors of the economy a, indicators no nyinaa repointe to the positive direction. Ɛkyerɛ sɛ nnoɔma no nyinaa no ɛregyinagyina ne nan so wɔ ɔman no baabi a sesei yɛgyina no yɛ. Wode toto ɛyɛ ɛberɛ atwa mu no a, na kyɛ sɛ ɛyɛ ara yɛkɔ yɛn anim a yɛgyina yɛn nan so. Na sɛ wohwɛ mu a, Budget wei in fact Doctor Kessel Ato Forson Fotosanfoɔ ɛyɛ one of the finance ministers ya for this short period anamɔn a watu ɛne interventions ya ɔde aba in the economic management no m'ani agye ne ho yie paa and bɛka sɛ ɔyɛ one of the fantastic finance ministers a in this era no yɛanya a ɛbɛboa yɛn sɛ ɔbɛkɔ ne sɛ yiaa no wa ensure sɛ ɛnoɔma ɔde agu akwan mu no saa ne yɛbɛkɔ no a ɔman no mu no ɛbɛyɛ krabɛhwɛ in the next four ɛɛ eh, three years yɛ aka yi because next ɛyi yɛ aka two months pɛ ne ewura january no mu ti yɛn ka ne sɛ three year three years just some two months bi one month bi i believe sɛ sɛ ɔkɔ so ara yɛ saa nhyehyɛeɛ no atu saa anamɔ no a ɛbɛboa ɔma yi now ghana inflation ɛno a ɔde to dwa. Is around eight percent. Ɛkyerɛ wo sɛ sɛdeɛ nnoɔma boɔ kɔ soro, ɛkɔ soro, kɔ soro no, ɛɛ aba fam. Na wohwɛ other indicators no, ɛfa yɛ import cover. So ɔma yi, yɛ sika ɛwɔ ne ɛwɔ nyinaa no, sɛ bi a biribi gye pru ne yɛsɛ yɛbɔ yɛn ho bra a, ɛbɛtumi ahwɛ yɛn akɔsi sɛn? Te sɛ yɛatumi akɔ yɛn anim abosome nnan ne akyire deɛ, about four point four and half months import cover no deɛ yɛwɔ. Na wohwehwɛ deɛ aka no nyinaa ne taxes ahodoɔ bi a na yɛne nye ho. Ebi te sɛ COVID-19 levy yi, na yɛayi de afiri hɔ. Ɛnora ɔsi ne pɔ sɛ wɔayi de afiri hɔ. Nnoɔma ahodoɔ a wɔahyehyɛ wɔn de ba 2026 no a, emu ɛdɛ na me particularly the big push no a na ɔ hammer on the Accra ɛyɛ Kumasi saa kwantempɔn no a yɛpɛ sɛ yɛyɛ na ɛtumi boa no. Ɛnora me hu video no na me kɔ pɛ hwɛe ɛba a ɛbɛboa yie paa. We talking about ɔkasa about six lanes na wohwɛ sɛdeɛ woduru hɔ a nhyia mu no a na ɛyɛ fɛ. Ne nyinaa kyerɛ sɛ ɔman no yɛgyina yɛn nan so na nneɛma ɛrekɔ yie. Seesei economy no, as he said, ayɛ stable, yɛarekɔva na yɛrekɔ yɛn anim. But one thing ne sɛ Ghana woanya ade foforɔ. Yɛhuahuahuahuahua a, aban biara ba ne yɛhyɛ aseɛ sei no a, ɛyɛ a ne yɛhu saa nnoɔma yi. Nti na mehyɛ aseɛ meka sɛ, sɛ ɔbɛkɔ so ara menteni saa adeɛ a yɛhu yi deɛ a, anaa nhyehyɛeɛ a wɔde agu akwan mu no deɛ a, ɛbɛboa yɛn. Nti yɛkɔ yɛn akyi ne yɛka yɛhwɛ inflation ho nsɛm a, in fact 20 ɛyɛ 17 na wohwɛ the beginning of 2017 a, yɛ beginning with 13.3 percent. Ɛberɛ a Nana Addo Dankwa Akufo-Addo Ghana ma mpanin baeɛ no, ɔhyɛ aseɛ ɔbɛtoo IMF bɛwura mu program no mu a nti through the IMF program no from 13.3 percent no yɛbaeɛ a ɛma by the end of 2017 Na inflation no so ate were running around eleven point eight percent twenty eighteen yɛ starte na ɛso asa ate bi nti ne yɛbɔ yɛn ho mmɔden paa na amanfoɔ ani agye Nana Addo Dankwa Akufo Addo ayɛ adeɛ Nana Addo Dankwa Akufo Addo yee sɛ manhyia ne yɛbɔ n'aba so about ten point three percent Yɛrewie the year 2018 na ɛso asaa tebea mu ama aba single digit that's 9.4 percent nti nyɛ the first time a yɛbɛhu single digit nie baa na yɛbisa yɛn ho sɛ ɛdeɛn na yɛ ana akɔka economic management no a anaa nipa a wɔdaa no a yɛtoto ɔma yi sikasɛm a yɛ ana asɛ agye hum na ɛkɔ no ɛno ne asɛmmisa no ɛyɛ a yetumi kura mu yiye anaasɛ ɛho nsɛm te sɛn? And these are some of the things a saa bere yi ayɛ anigyeɛ, yɛrebo yɛn nsam tweatweatweatwea, ato forcing ayɛ adeɛ, ato is forcing. But my advice to ato forcing ne sɛ, strategies yɛ a wode agu akwan mu a ɛreboa yɛn nnɛ yi, kɔ so ara yere mu dendeenden. Ɛnyɛ sɛ bi ɛnɛ, yɛanya biribi kakra anaasɛ yɛakɔ yɛn anim kakra nti no, yɛrebɛsakyera yɛn ho, na afei yɛn a yennuu mpɛmpɛnsoɔ a ɛsɛ bi a yɛwe keeki no, yɛahyɛ aseɛ rebɛtwitwa keeki, ayɛ parties ahodoɔ, na ebi nso atwetwe bi agu wɔn bɔtɔ mu. Bɛwie aseɛ no, na asan agye hum. I've given you evidence sɛ twen up to 2018, we experienced better inflation indicator. But ɛgye nhum yɛhwɛ berɛ a Nana Addo Dankwa Akufo Addo bɛkɔ. Yeah, we appreciate the impact of ɛyɛ covid 19 and all that but before then we were performing. Ɛkyerɛ wo sɛ sɛ yɛanye yɛn ntotoeɛ yie ne yɛanhwɛ na neɛ yɛkura mu no yɛansɔ mu saa nyɛ nhyehyɛeɛ pa no amfa anko yɛn anim a ɛbɛha dwene. And I like what you said in parliament.

Yɛ sikasɛm a yebenya ahohyɛsoɔ wɔ mu sɛ yɛrenni sika basabasa. Yɛmfa sika no a yɛde bedi dwuma wɔ asaeɛsrɛ mu na deɛ ɛsɛ yɛde yɛ yɛbɛyɛ no pɛpɛɛpɛ na yɛbɛhwɛ sɛ ho nkuntabuo bɛkɔ yie no. W'anom asɛm ne sɛ ɛno ne nnyinasoɔ pa a ɛboa ma ɔman tumi tu mpɔn. Ansi. Mma w'ani nnye bebree sɛ nnoɔma wei rekɔ soɔ. There are some appointees, there are some, wo ara woka Auditor General's report sɛ ɛnam kwan mu reba, ɛnkyɛ na sika a afa nkorɔfoɔ aseɛ ne nnoɔma nnoɔma nyinaa worebue so. Ɛkyerɛ wo sɛ sɛ yɛannya prudent financial management, Ɔman no yɛbɛnya sika no but the bɛnwumdeɛ ɛsɛ yɛde yɛ no ɛnyɛ saa and I applaud you for strategies a wode gu akwan mu for the uh, district assembly common fund no sɛ yɛwɔ percentage biara ne deɛ ɛsɛ yɛ yɛwɔ deɛ wɔde bɛyɛ sanitation yɛwɔ deɛ wɔde bɛ kyɛ sɛ biara wokyekyɛ mu ma percentage for uh, deɛ wɔde sika no bɛyɛ and I applaud you for that that's the best way to go sɛ wobɛkɔ so no wa maintain this physical discipline na wɔaboa His Excellency John Dramani Mahama na deɛ yɛhunu yi, ɛnyɛ figures no kɛkɛ but we be focused on the strategies a ɛmaa figures no ɛbɛyɛ ɛdɛ sei no a, ɛbɛboa yɛn yie. Now we are in IMF, still in IMF, and so we shouldn't jubilate too much. The real management no, that's what I'm drawing your attention to. from twenty twenty six ɛde kɔ when the IMF gya yɛ hɔ sɛ yɛn ankasa yɛn tutu yɛn anamɔn a ɛhɔ na yɛbɛhu the real skills a ɛne wisdom ɛne intelligence a wowɔ as a finance minister though you've done part majority Wayɛ wo deɛ but yɛnim sɛ IMS fo hyɛ aseɛ a kakra kakra. Yɛbaa Akuffo Addo baɛ 2017, 2018 na ɔmo bɔ ee NPP ayade Akuffo Addo sei sei sei sei. IMF no ɔhyɛ aseɛ kodɛɛ na wo dwumadie no kɔ so aa. Ɛfiri mu no from 2019 de kɔ no aa na yɛhuu sɛ nnoɔma no hyɛ aseɛ sɛ ɛ ɛ ɛɛgye gu aa. Ɛna afei deɛ covid baeɛ no yɛde hyɛɛ no so ɔno koraa deɛ ɔno na abɛsɛe biribiara. But sɛ wobɔ wo ho mmɔden na woatumi a maintain a, so that my words to you ato forcing, honourable, maintain that physical discipline no a wa ensure no.